שטייט שפעטער אז בלעם איז געקומען און ער האט געוואלט גיין שעלטן די אידן זאל זיי האבן גערופן בלעם ווייל ער האט אויך א כח אין די מויל אויפן וועג איז געקומען א מלאך מיט א שווערד ער האט זיך אראפ געשטעלט און ער האט נישט געלאזט די אייזל ווייטער גיין בלעם האט עס נישט געזען און די אייזל האט עס געזען האט די אייזל זיך אוועק געזעצט נישט געוואלט ווייטער גיין קודם איז ער געגאנגען שיף נאכדעם האט ער צוקוועטשט די פיס נאכדעם האט ער זיך אוועק געזעצט און בלעם האט אנגעפאנגען שרייען. און שלאגן דעם אייזל. האט דער אייבערשטער געמאכט אז בלעם האט זיך געעפנט די אויגן און געזען א מלאך שטיין מיט א שווערד. שטייט, וואס איז די לשון פון די פסוק? בלעם האט זיך דערשראקן, און בלעם האט זיך אנגערופן, ויאמר ער האט זיך אנגערופן פארן מלאך, ויאמר בלעם למלאך השם חטאתי, כ'האב געזינדיגט. זאגט דער מדרש, מהרש ברענגט עס אראפ אין די סידור ביי סלח לנו קענסטו זען דעם מדרש, בלעם האט געוואוסט די סוד פון תשובה. אז א מענטש זאגט ארויס פון מויל חטאתי קען אים קיינער גארנישט טון, וואסערע עבירה דאס נאר געטון, נישט דא קיין גרעסערע עבירה פון בלעם וואס ער קומט און ער שטעלט זיך אויף און ער גייט שעלטן די אידן, נישט דא קיין גרעסער ערגערע זאך, שטעל דיך פאר אז די אייבערשטער וועט דיך העלפן וועסטו האבן קינדערלעך און איינער קומט און ער וויל שלעכט טון פאר דיינע קינדער, דאס טוט די שטערקסטע וויי, ווען איינער טוט עפעס שלעכטס פאר א איד טוט דאס וויי פאר די אייבערשטער, די אייבערשטער אונז זעמיר די קינדער פון די אייבערשטער. אבער ער האט געוויסט די סוד פון תשובה, איינמאל מען זאגט חטא עשי האט די מלאך שוין גארנישט געקענט טון. שטייט אין מדרש ווען א מענטש זאל האבן שכל, ביסט דורך געפאלן אין עבירה, האסט געזינדיגט, האסט א יצר הרע, זאג פאר די אייבערשטער רבונו של עולם זיי מיר מוחל, איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין וואויל, איך האב געזינדיגט, הושעני, בגדני, גזלני. ביז ער געוויינט זיך צו פאר ער גייט שלאפן, זאגט מען די וידוי און מען איז זיך מתוודה פאר די אייבערשטער, גארנישט קען נישט געשען מיט א מענטש, שטייט אין זוהר הקדוש ווען א מענטש גייט שלאפן גייט ארויף זיין נשמה אויבן אין הימל און ער שרייבט אריין אין א בוק אויבן אלעס וואס ער האט געטון היינט, היינט האב איך מיך אויפגערעגט, היינט האב איך נישט געדאווענט, היינט האב איך נישט געלערנט, היינט האב איך. געגנב'עט, היינט האב איך גערעדט ניבול פה, היינט האב איך געטון עבירות, אנדערע עבירות, און אלעס שרייבט ער אריין און ער באקומט א עונש אויף דעם, אבער אז א מענטש לייגט זיך נישט שלאפן פאר ער זאגט פארן אייבערשטן זיי מיר מוחל, און פארן שלאפן מוז נישט מיינען דווקא פארן שלאפן, ס'קען שוין זיין יעצט. בואי משל עולם זיי מיר מוחל אויף מיין עבירות, איך וויל זיין וואויל, איך וויל זיין ערליך, די מתנה האבן מיר יעצט זוכה געווען צו באקומען פון די הייליגע רבי, אז דער רבי האט אונז אויסגעלערנט אז א מענטש זאל זיך צוגעוויינען און רעדן צו די אייבערשטער, רבונו של עולם איך וויל זיין וואויל, זאג עס, זאג עס מיט, רבונו של עולם איך וויל זיין וואויל, איך וויל זיין ערליך, כ'האב א יצר הרע וואס ברענט אין מיר, האב אויף מיר רחמנות, כ'האלט עס נישט אויס, דאס שפאלט דאך אלע הימלען. דאס שפאלט דאך אלע הימלען שפאלט עס. אדער ווען א ווען א בחור גייט אין א זייט ער זאגט פארן אייבערשטן זיין ווייטאג, רבונו של עולם איך בין צובראכן, רבונו של, כ'מיין נישט דווקא א בחור, די פרויען הערן אויס די דרשה, אינגעלייט הערן אויס די דרשה, יעדער נעמט עס פאר זיך, טרענסעלעיט עס, נישט בחור, אינגערמאן, פרוי, מיידל, ווער. רבונו של עולם האב אויף מיר רחמנות, רבונו של עולם קוק צו מיין צער, ס'דא אסאך מאל אזעלכע ווייטאגען וואס א מענטש האט און ער קען עס פאר קיינעם נישט פארציילן, די מתנה האט אים דער אייבערשטער געגעבן, קענסט עס ארויסגעבן, קענסט עס זאגן פארן אייבערשטן, רבונו של עולם האב אויף מיר רחמנות, איך האב א יצר הרע, דאס רייסט די קליפות, מיר ווערן משוגע, מיר שטייען און זיי ווילן א מענטש זאל דורכפאלן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, מען ווארפט אראפ א מענטש אלץ כדי נא, מאך צו דיין מויל. געב שוין אויף! איך געב נישט אויף! מיר העסטו נישט אוועקנעמען פון די אייבערשטער! מיר העסטו שוין אוועקנעמען פונעם אייבערשטן! איך וועל בלייבן א ערליכער איד! איך וועל נאכאמאל צוריק גיין צו די אייבערשטער! און נאך א תפילה! און נאך א תפילה! מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס הייסט התבודדות! דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט התבודדות! התבודדות! וואס איז התבודדות? ברסלב'ע בחור וואס איז התבודדות? קיינער ווייסט נישט וואס איך טוה. איך ליג אין בעט, קיינער ווייסט נישט וואס איך טוה. מיין חבר מיינט איך בין שוין איינגעשלאפן. און איך מאך מיט די מויל, מיט די מויל. רבונו של עולם, אפאר סעקונדעס פאר מען שלאפט איין, רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות, איך וויל זיין וואויל. געב מיר שמירת עיניים, געב מיר שמירת המחשבה, וואס דארף איך טראכטן פון נארישקייטן, וואס דארף איך טון נארישקייטן, מאך מיך פרייליך, האסט פריוואטע זאכן וואס באדערט דיך, בעט די אייבערשטער, יעדע זאך קען מען פועל'ן מיט תפילה, איך קען נישט אויסרעכענען קיין פראבלעמען ווייל איך וויל נישט קיינעם פארשעמען, אבער ס'דא בחורים וואס האבן פראבלעמען און קיינער קען דיך נישט העלפן.

געב גוטס פאר א צווייטע מענטש. יעדע זאך וואס דו דארפסט זאלסט דיך צוגעבן וויינען רעד צו די אייבערשטער אויף דיין מאמע לשון, מאמע שפראך, באשעפער ביסט מיין טאטע, באשעפער ביסט מיין טאטע העלף מיך, איך בין עפעס א שטיף קינד, זאג פארן אייבערשטער האט ליב ווען מען רעדט צו אים מיט באק ציין, איך בין א שטיף קינד, טאר נישט רעדן מיט חוצפה, מיט חוצפה טאר מען נישט רעדן צום אייבערשטן אבער מיט עזות דקדושה.